Хәерле көн дуслар, мин бүген коуч психолог Илүзә Әменовада кунакта. Хәерле көн дуслар! Бик шат, бик шат сезнең барыгызны да әлеге канал аша күрергә, бу тапшыру кысаларында. Һәм инде зур рәхмәт Алиягә, бирегә мине чакырганга, дөресен генә әйткәндә, шушы тәкъдим өчен, тәкъдиме өчен аңа имә. Һәм әйдәгез әле, нинди темаларга сөйләшәбез микән бүген? Илүзә апа, мин бу очрашуга, интервьюга әзерләнгәндә бик күп темалар карадым. Һәм яшь үсмерләр арасында иң актуаль тема ул самооценка, үзбәяләү. Бүген шул турыда сөйләшеп үтәбез өчен, үтәсем килә. Да, әйе, әйтергә кирәк. Бик кызыклы тема, дуслар, менә син үзең дә яшь үсмер буларак, хәзер инде сиңа ничә яшь, әгәр дә Ундүрт. бу секрет булмаса, әйме, сер булмаса. Ундүрт яшь, әйе, менә инде син хәзер яшь үсмерлек чорында, иң кызу чорында, дөресен әйтергә кирәк, әйме. Һәм сине дә бу сорау, самооценка, үзбәя соравы борчый торгандыр, дип ышанам. Аннары соң бу тапшыру, әйтергә кирәк, ата-аналарга да бик кызыклы булачак, дуслар. Киттек, нинди сораулар микән? Күбрәк инде яшьүсмерләр арасында түбән самооценкалы балалар. Бу нәрсәгә шулай икән? Нигә балаларның самооценкасы төшә? Дөресен генә әйткәндә, чыннан да бу сорауга бер генә җөмлә белән җавап биреп булмый, дуслар, әйме? Үзбәягә бик күп әйберләр, әйтергә кирәк, йогынты ясый, кешеләр, гомумән, тирәлек диергә кирәк. Иң беренче инде, әлбәттә, үзбәя гаиләдә формалаша. Гаиләдә формалаша, иң беренче үзбәянең формалаша башлавына әти, әни, иң якыннар, абый, апалар булырга мөмкин ул, әйме? Сеңлеләр булырга мөмкиннәр, димәк, безнең якын туганнарыбыз, әти-әниләребез йогынты ясый. Һәм менә шушы үз бәянең дөрес, дип әйтәм инде, адекват, нормаль, үз үз бәя формулашсын өчен, әлбәттә инде, әти-әниләр, якыннарыбыз бөтен көчләрен дә куерга тиешләр. Һәм менә шул моментта инде берничә аспектны да билгеләп үтәсе килә. Әгәр дә түбән үз бәя формалашкан икән. Мәсәлән, әйме, түбән үз бәя формалашкан икән, әти-әниләр дә моңа йогынты ясаганнар, якыннар да йогынты ясаганда, дуслар да, мәктәп тә, бөтен җәмгыять әйтергә кирәк, әйме, түбән үз бәя формалашуына инде йогынты ясаган һәм синдә түбән үз бәя формалашкан. Нәрсә эшләргә соң моның белән? Моның инде, әлбәттә инде, әгәр дә син үзең дә сизәсе икән түбән үзбәя икәнен, әйме, монда бер шундый ысул бар, дип әйтергә кирәк, хәтта менә Алия, әгәр дә син үзең дә чыннан да бераз гына үзбәяң түбән икәнен сизәсе икән, син дә аны эшләргә мөмкинсең, әйме. Бер ысул бар, аның өчен син ике төрле Бер кәгазь бите аласың, әйме, каләм аласың һәм бу кәгазь бетен битен икегә бүләсең. Беренче колонкага язасың син бөтен үзеңнең плюс якларыңны, бөтенесен дә язасың. Анда керә эчке халәтең дә, синең тышкы халәтең дә, әйме, тышкы кыяфәтең дә, гомумән. Мәсәлән, мин тәмле ашарга пешерә беләм, җырлый беләм, бии беләм, анда әниемнең бик тә нык кайгыртам, әтием белән дус мөнәсәбәттә, энә-апайларымны карыйм, менә шуларны да. Күршеләремә хөрмәт белән, игътибар белән. Менә бөтен нинди плюс дип әйтергә табасың үзеңдә, яме мактый аласың үзеңне, шулар өчен барысын да язасың. Мәсәлән, минем почеркым или яки менә шул язмам матур, яме матур рәсем ясыйм, матур прическалар эшлим, менә нинди бар, сөйләмем матур, тавышым матур, җырлый беләм. Менә бөтен нинди мөмкин. Хәтта беләсезме, мин менә тышкы кыяфәтеңдә синең үзеңә нәрсәләр ошый дип сорасам, яме, Яшүсмерләр алар тезеп китәләр инде. Ошаган бер әйбер дә юк. Әйме? Югыйсә, менә әгәр дә мин сораулар бирә башласам, әйме, алар күрәләр, Әйе, чыннан да, менә кошым ошыймы сиңа? Ну, әйе, кошымның формасы матур. Менә бит, бер плюс. Күзең ошыймы сиңа? Әйе, минем күзем менә коңгырт шундый матур, карие глаза дип әйтәләр бит әле, әйме? Коңгырт төстә, әйе, матур җырлар да бар бит әле, күзем ошый. Менә мин әйтәм, икенче плюс. Шулай иттереп без алар белән карый-карый, әйме, тышкы кыяфәтенең дә вполне нормаль икәне килеп чыга. Әйме? Һәм инде икенче колонкага язасың э, минус якларыңны үзең. Нәрсәләр сиңа ошамый? Әйме? Мин анда әйтелә, мин ялкау, э, кеше сүзенә карыйм, мәсәлән, әйме? Игътибар итәм инде, әйме? Кеше нәрсә генә әйтсә дә, кәефем төшә, үпкәләүчән, көнләшүчән, китләп минусларым тезеп. Менә шул ике багананы да тутырып бетергәннән соң, әйме, иң кызыклы момент. Хәзер менә шушы ике багананы да, баганадагы язган сезнең сыйфатларыгызны да сез үзегезнеке түгел, ә менә ниндидер бер читтәге образныкы итеп укырга тиеш буласыз. Мәсәлән, күз алдына китерәсең бер кыз бала, менә синең очракта, минем очракта хатын-кызны, әйме, һәм мин аңа укыйм плюс якларын ул кешенең һәм минус якларын. Һәм карыйм мин аңа, ничек ул минем күз алдында. Ниндиерәк минем күз алдыма баса. Бу ысулны эшләгәнче, үзеңнең үз бәяңне билгеләргә кирәк. Мәсәлән, бердән унга хәтле ничә балл синең үз бәяң? Менә, Алия, әйт әле син миңа, синең бердән унга хәтле үз бәяң күпме? Җиде.
Җиде.
Сөбханалла, җиде бик яхшы. Менә бишкә хәтле әйтәләр икән, биш дип әйтәләр икән, ул әле әйбәт. Аллага шөкер, менә вообще шәп, шәп диергә мөмкин, әйме? Менә сез до дип әйтәм инде, бу методны эшләгәнче эшләп карыйсыз, әйме? Һәм икенче өлешен, мәсәлән, җиде дип күрде безнең Алия үзенең үз бәясен, әйме? Һәм менә шушы ысулны эшләгәннән соң, теге кешегә перевод ясап инде, димәк, Бу сыйфатларны икенче кешегә киендереп дип әйтәм инде. Укыганнан соң карыйсың да менә шушы кешене читтән бәялисең. Һәм ул читтән бәяләгәндә бөтенләй икенче. Һәм син аны иманым камил тугыз баллга бәяләячәксең. Һәм менә шунда без күрәбез үзебезнең плюс якларыбызны. Һәм менә минем тәкъдимем, яшүсмерләрдәге бигрәк тә, әйме? Плюс якларга тотынып яшәргә. Була шундый момент, сезгә уналты яшькә хәтле, менә унике яшьтән башлана хәзер яшүсмерлек вакыты, керә башлый, әйме, уналты яшькә хәтле, бөтен килеш формалашып беткәнче. Унике яшьтән уналты яшькә хәтле бары тик плюс якларыгызга гына ябышып яшәргә тәкъдим итәм, чөнки сезне шушы плюс якларыгыз минус яклардан сөйрәп алып чыгачак. Була бит әле шундый, например, бик катлаулы ситуацияләр, һәм әйтеләсең, әйтәләр, менә мин үземнең кыюлыгым аркасында бу ситуацияне җиңеп чыктым дип әйтәләр, әйме? Димәк, бөтен булган боткада, әйме, аны кыюлыгы сөйрәп чыгарган, шуның кебек. Менә шушы плюс якларыгызны сез үзегезнең спасательный жилет кебек күз алдына китерегез. Образлар белән яшәгез, чөнки сезнең тормышта әле башыгызда шундый матур образлар, сез әле Сезгә кумирлар бар сезнең тормышыгызда, әйме? Сез кемнәргә, кемгәдер э, үрнәк итеп ошарга тырышасыз. Менә шундый матур образлар белән яшисез сез, әйме? Кемнәрнең анда болытка менеп утырып йөреп киләсе килә, кемдернең тагын нәрсә, әйме? Сез әле шундый тәмле вакытта э, яшисез. Шуңа күрә сезгә менә шул плюсларга тотынып, шул плюслар сезне сөйрәп чыгарырлык итеп яшәргә тиешсез. Менә шулай э, түбән э, үзбәя белән Көрәшүнең дип әйтәм инде, әйме, ул бердәнбер дип әйтмим, бик күптән бер чарасы һәм сез аны куллансагыз, мин бик шат булыр идем. Илюз апа, менә дуслар арасында карасаң инде, дуслар бик үзбәяне төшерәләр инде алар. Әйе.
Особенно яшь үсмер вакытта. Ләкин яшь үсмер, яшь үсмер вакытта дуслар гына түгел, ата-ана да бик күп төшерә баланың үз бәясен. Менә нигә үз ата-анасы баланы шулай иттереп аска төшерә икән? Менә беләсеңме, чын мәгънәсендә бик нык авыр сорау бу, Алия, әйеме? Чөнки мин үзем дә әни кеше, чөнки без дә әти-әниләр һәм без дә балаларыбызны үстерәбез һәм минем олы кызыма менә 14 яшь тула, ул да 8 нче класска бара, әйеме? Һәм менә, әйтергә кирәк, бу сорау миңа да менә төртә торган сорау, әйме? Шуңа күрә мин бу сорау өчен бик рәхмәтле дә, Алия, сиңа. Ни өчен әти-әниләр балаларын теге төртәләр микән, чыннан да, менә минус якларын билгеләйләр микән, тагы да самооценкасы, үз бәясе төшүгә йогынты ясыйлар микән? Бу, әлбәттә инде, әти-әниләр бик осознанный дип әйтәм инде мин, әйме, аңлы рәвештә эшләмиләр моны. Кечкенә вакытта ул ата-ананың да үзенең травмасы бар. Аны да менә шушылай төртеп-төртеп, һаман минут ягына күрсәтеп үстергәннәр, әйме? Аның дөрес модель поведения, димәк, үзен дөрес тоту моделе булмаган. Аны да әти-әниләре шушылай үстергәннәр дә, аңа аң, осознанность килмәгән, һаман ул шуны дәвам итә һәм балаларында да нәкъ шушыны ук тәрбияли. Әгәр дә мәсәлән мине дә булды шундый момент әйме мин бит инде бик теге чорсыз өем кечкенә вакытта тик тормас өем ой утергический әйме баш кисәр гел малайлар арасында үстем бит инде мин һәм мине дә әти әниемнәр әнием бигрәк тә инде менә малайлар кебек син җыйнак йөрмисең менә шулай гел төртәләр иде әйме ләкин менә аллага шөкер миңа килде әйтергә кирәк инде аңлылык осознанность әйме Һәм инде минем бу эшчәнлегем дә миңа бик нык ярдәм итә. Мин балаларның күбрәк тырышам плюс якларын күрергә. Плюс якларын күрергә, ой, син шундый матур, диергә, син бу прическаң бик матур. Менә хәзерге вакытта бит әле балаларның менә битләрендә э, шундый бетчәләр дип әйтәбез инде, сыткычлар, высыпаниелар чыга. Инде кыз баланыкы да, малай кешенеке дә күп инде. Ә мин аңа карамыйм, аңа игътибар ителмәскә тырышам. Синең чәчең шундый матур, бу прическаң сиңа бик нык килешә, менә икенче ягын күрергә тырышам. Ә менә именно әйтергә кирәк, балаларында тискәре сыйфатларны күргән әти-әниләрнең, алар, әйтергә кирәк, үзләренең күңелендә аларның Үпкә яши, үз әти-әниләренә. Һәм шул әйберләрне алар балаларында күрәләр дә, нәкъ шул балаларында шуны күрсәтәләр, төртеп күрсәтәләр. Менә ата-аналар әгәр дә, әлбәттә, инде кемдер аңа әйтсә, син балаңа менә дөрес эшләмисең бит, дип күрсәтсә, указывать итсә, инде бик яхшы булыр иде. Ләкин менә әти-әниләргә дә мин сорар идем. Менә яшүсмер вакыт ул бик кыска вакыт. Ул бары тик менә унике яшьтән уналты яшьгә хәтле вакытны ала, дүрт ел. Менә шул дүрт елны дөрес итеп, аларның дусты булып, балаларыгызның дусты булып, әйме, аларны аңлап, мин әйтмим аларның на поводу дибез бит, ә бөтенесен көен көйләргә, юк, кирәк түгел. Әлбәттә инде балаларның да төрлесе бар, алар манипулировать итәргә дә бик нык осталар, әйме. Ә ата-аналар, әгәр дә менә шул дүрт елны балаларына дус булып, алар белән аралашып, нәрсә кирәк аңа, ничек итсә дөресрәк, нишләсә ярдәм итә лә ул, нинди очракта, менә шул сорауларны күбрәк биреп, балаларына аралашып калса, шул дүрт ел даими, ул бик матур итеп баласын формалаштырачак һәм инде дөрес үзбәяле, мин әйтмим, югары үзбәяле Югары үзбәянең аның тагы үз-үзенең сәер яклары бар, әйме? Дөрес үзбәяле бала тәрбияләячәк ул. Аннары соң аңа алга таба егетләр белән, анда егетләргә кызлар белән мөнәсәбәтләр төзергә дә җайлыр була, булачак, әйме? Менә хәзер мин сезгә шул моментны да әйтеп үтәсе килә, хотя син андый сорау бирмәсәң дә, әйме? Менә түбән үзбәяле кеше мөнәсәбәтләр төзегәндә, әйме, ул һәрвакыт үзен, ничек әйтергә кирәк, Түбән хис итәчәк бит инде. Семья да, әйме, гаилә дә. Һәм ул һәрвакыт басылып, басынкы булып, ире әйтсә дә, ире әйт, нәрсә әйтсә, шуны эшләп, яки анда хатыны нәрсә әйтсә, шуны эшләп, менә шул дәрәҗәдә басылып, матур мөнәсәбәтләр төзелмәячәк ул. Ул анда, әйтергә кирәк, бик дөрес булмаган мөнәсәбәтләр, токсичные отношения дип әйтәләр инде, әйме. Токсичные отношения, аны инде аңлыйсыздыр, әйме. Шундый мөнәсәбәтләр төзеләчәк. Шуңа күрә, хөрмәтле әти-әниләр, сезгә, бигрәк тә минем мөрәҗәгатем, балаларыгызның менә шушы дүрт ел вакыт эчендә име дөрес итеп формалашуына ярдәм итегез, зинһар өчен, чөнки түбән үз бәя, түбән үз бәя, ул социаль менә җәмгыятьтә үз урынын таба алмаган кешеләрнең сыйфаты. Менә кемгә генә карасагыз да, җәмгыятьтә үз урынын таба алмаган икән, ямьсез тормыш алып бара, әйме, ямьсез юлларга кереп киткән, ул нәкъ тә менә түбән үзбәяле кешеләрнең кемнеңдер артыннан иярә, әйме, аның үзенең фикере юк, үз бәясе юк, әйме, шуның аркасында менә юлдан язган, Алла сакласын, балалар, кешеләр дип әйтәм инде, өлкән яшьтәге, Менә шундый кешеләр барлыкка килә. Шуңа күрә, әти-әниләр, зинһар өчен балаларыгызга игътибарлы булсагыз иде. Аннары менә яшүсмерләребезнең бу тапшыруны караганда, яшүсмерләргә киңәшем. Әгәр дә сезнең әти-әниләрегездән поддержка дип әйтәм инде, аңлау юк икән, үз бәягезне һаман саен төшерәләр икән, табыгыз шундый кешеләр, сезгә ярдәм итәрлек. Мөрәҗәгать итегез аларга. Ярдәм сорагыз алардан. Алар сезне үстерүгә, үз бәягезне күтәрүгә, сезне чыннан да дөрес юнәлешкә, юлга чыгарырга, сезгә ярдәм итергә торучы янәшәдә кешеләр җитәрлек. Йомылып ятмагыз, ачылыгыз һәм беренче адымны үзегез ясагыз. Ә менә шушы сама, түбән самооценканы күтәрү авырмы һәм озак вакыт кирәкме аңа? Авыр, әлбәттә.
Менә ул, беләсеңме, яшь үзенчәлегенә дә карый. Менә мәсәлән безнең әле унике яшьтә яшүсмер өлешенә керәбез генә. Әймән, әле анда бала-чага гына. Бала-чагага аңа түбән самооценка, югары самооценка дигән әйбер юк, әймә. Алар өчен әле әти-әни, бөтен кеше тигез, минем дус, бүген дусмы, иртәгә дус түгел, минем подруга, дни подруга, менә шулай. Әймә. Ә менә унике яшьтән менә хәзер китә инде безнең ипләп кенә формалар шул, әймә. Менә әгәр дә уналты яшьтә, мәсәлән, Түбән Үзбәяне күтәрергә авыр һәм аңа еллар кирәк. Һәм Түбән Самооценка бит әле Үзбәя белән нәрсәгә бәйле рәвештә? Эчке халәтме, әллә тышкы кыяфәтме? Менә, икесе дә мәсьәлә, әйме? Аның, юк, аның менә, мәсьәлән, тышкы кыяфәте красотка булырга может, ә эчтә, эчке ягында, мин моны булдыра алмыйм, мин моны эшли алмыйм, әйме? Анда инде без этаплап куябыз. Менә, например, өч шаг билгелибез, нәрсәләр эшләргә тиеш ул. Шул эшләрне эшләде, нәтиҗәне күрде, аһа, күтәрелде. Менә бер ел дәвамында ул үзенең самооценкасын күтәрә. Бу эчке халәт турында сүз бара. Ә тышкы кыяфәт мәсәлән, әйме? Аңа анда борыны яр ошамый, ул бит әле шундый момент, әйме? Дуслар, сез дә мин белән килешерсез, яшүсмер вакытта бөтен әйбер дә пропорциональ рәвештә үсми. Куллар озын, аяклар ничектер, әйме, борын формалаша, әйме, анда колаклар, скулы, ирен, күзләр, анда кашлар, бөтенесе формалаша башлый. Һәм монда ниндидер йөздә ниндидер бер тупаслык була. Шулай тоела ул сезгә. Сезгә шулай тоела. Ә безгә исә ул норм, гади, табигый халәт. Һәм менә шушы вакытта тышкы кыяфәтнең инде анда, кемдер анда нәрсә белән генә риза булмаса да, әйме, аңа шулай ук вакыт кирәк. Кайбер моментларны именно үзгәртеп була, кайбер моментларны үзгәртеп булмый. Менә кашны мәсәлән үзгәртеп була, әзина формасын китереп, әйме, ну борынны бит инде аны үзгәртеп булмый. Аны кабул итергә генә кирәк. Шуңа күрә кайбер ысуллар белән, әйме, монда инде специалистларның ярдәме дә кирәк. Әгәр дә ул бик нык авыр икән, менә миңа бер бала, уналты яшьлек бер кыз бала йөрде, әйме, без аның белән бер ел дәвамында менә эшләп киләбез әле һаман. Менә аның белән дә ул инде хәзер үзен күпкә иркенрәк, күпкә икенче төрлерәк хис итә. Чөнки ул адымнар адымнарын эшләгән саен үзе нәтиҗәсен күрә, аңа да вакыт кирәк. Ул сиңа менә, Хоп, бүген без синең белән сөйләштек тә инде, иртәгә Оля урамда йөри, ул югары самооценка вә югары үзләрдә юк, әлбәттә. Шуңа күрә, дуслар, бу һәрберсенә дә инде, әгәр дә теләк бар икән, күпмедер вакыт кирәк әле үткәреп күтәрергә. Менә түбән самооценка белән барсы да ачыкланды, аңлашылды. Ләкин бар бит әле югары самооценка. Әйе. Киресенчә, артык югары. Ул нәрсә белән бәйле? Менә, әйе, мин аны баягынак та әйтеп киттем бит әле, әйеме, менә кайвакыт ике төрле самооценка, чыннан да үзбәя бар, нормаль үзбәядә яшәргә кирәк. Түбән үзбәяне аңладык инде, әйеме, шулай ук югары үзбәя дә була. Югары үзбәяне дә шулай ук әти-әниләр формалаштыра башлый, әйеме. Һәм бу артык мактаудан, менә ул минем малаем, әйтәм, ул минем принц, Король, әйме? Һәм кечкенә вакыттан шуны аңа внушать итеп дип әйтәм инде, сеңдереп үстерәләр, әйме? Ул үскәч тә, кулыннан бер эш тә килмәсә дә, әйме? Үзенең гамәлләренә үзенең тотышы туры килми, не соответствует дип әйтәбез инде, әйме? Шундый югары үзбәяле кеше булып формалаша ул. Һәм ул җәмгыятьтә бөтен кешенең ачуын китерә. Нормаль үзбәялелекне дә, әйме? Һәм Түбән үзбәялеләрнең дә дөресен әйткәндә ачуын китерә. Ачуын китерү генә түгел, әле шуның аркасында үзенең башына хәтәр генә мүкләшкә дә ала. Чөнки ул кулы ятмаган, мәсәлән, булдырып чыга алмаган эшкә тотына. Чөнки үзе турында менә шундый фикердә, әйме? Мәсәлән, Кулы ятмаган эшкә тотынып, башкарып чыга алмаска мөмкин, әйме? Ниндидер бер әйбергә сүз биреп, тоже моны сүзендә тора алмаска мөмкин. Менә шундый инде ул, әйме? Һәм инде, дөресен генә әйткәндә, безгә әле психологиядә дә укыган вакытта да аны шулай кызык-кызык сөйләгән, тренинг үткәндә дә аны әйтеп үттеләр, әйме? Түбән самооценканы үзе аңлап, Күтәрергә тырышып, үзе эшләргә тиеш, әйеме? Ә югары самооценканы үзе аңлап эшләмәячәк, тормыш аны үзгәртәчәк, дип әйтәләр. Чөнки инде менә шундый ситуацияләргә эләгәчәк ул, әйеме? Тормыш аның түбәтәенә, дөресен әйткәндә, бирәчәк һәм, Ай, аллакаем, болай булды бит әле бу, дип ипләп кенә ул үзенең урынына төшерәчәк. Менә шундый момент бар. Тормыш аны тигезли. Тормыш аны ипләп кенә үз урынына төшерә, чыннан да. Ни өчен? Чөнки менә югары үзбәяле яшүсмер, Килеп керде уку йортына, мәсәлән, име? Ә анда инде хәтәр генә характерлары формалашкан егетләр-кызлар, аны ипләп кенә ашап, урынына төшертеп утырталар бит инде, име? Менә аны күрәсеңме, тормыш. Әгәр дә ул күреп ала икән, әһә, минем бит үз бәям чыннан да югары икән, әйме, миңа чыннан да, Бу тормышта миңа авырлык китерә, әйме? Шуңа күрә инде ул үз өстендә эшләп инде, югары үз бәяне ипләп кенә төшерү өстендә дә эшли ала. Андый да очраклар бар. Мнслян, югары үз бәяле кеше беркайчан да кешенең сүзен өстен калдырмай, ул соңгы булып әйтеп куя. Бетерә, минем сүз соңгы булырга тиеш. Всегда теге в своей правоте диләр бит әле, ул һәрвакыт дөрес, менә ул гына дөрес, ул гына менә к, ни теге впереди поезда дигән, әйме, поезддан алда чаба, ул гына дөрес, аныкы гына ни, төгәл, менә шулай бит инде чаба. Ансы бар. Һәм менә шул әйберләрне, ә, кешеләр белән конфликтка керә һәрвакыт, ачуланыша, тавыш күтәрә, ызгыша, әйеме. Һәм менә күрәсезме, аның тормышында менә шушы бөтен әйберләр дә, әйеме, плюска түгел. Аннан ипләп кенә дуслары читләшә башлый, әйеме, коллегалары ипләп кенә, әгәр дә ул эштә булса инде, әйеме, уку, укуда икән, студентлар икән, бергә менә әйтергә кирәк, группадашлары ипләп кенә читләшә башлый. Һәм менә шуны сизеп ала икән ул, ипләп кенә үз өстендә эшли ала. Аны да ипләп кенә югары үзбәяне дә, әгәр дә кешегә осознанность дип әйтәм инде, аңлылык килә икән, ачыклык килә икән аңына, дөрес эшләмим бит мин дигән, ул аны ипләп кенә үз җаена тагын Нормальный дип әйтәм инде. Нормаль дәрәҗәгә төшерә ала. Аңлашылды.
Ә менә кайсы самооценка куркынычрак, түбәнеме, әллә инде наоборот, югарысымы? Түбәне.
Түбәне. Әйе, кеше өчен түбән үз бәя куркынычрак. Ул үзен таба алмый тормышта. Ә югары үз бәя ул тормышта кеше таба үзен, әйме, ул алга бара, но әзрәк кенә тормыш аның нисенә, түбәсенә инде әз генә сабаклар белән аны ипләп кенә үз урынына төшерә. Ул аңа әйтмим менә прямо, прямо дип әйтик әле, э, шул хәтле начар дип әйтәлмим мин югары үз бәяне. Менә практикада безгә күрсәтә, гомумән, э, нидә теориядә дип әйтәм инде шуны аңлата безгә, әйме? Югары үз бәя, әле ул башта хәтта яхшырак та, Менә килеп чыгарга нигә җәмгыятькә, әйме? Аннары соң инде җәмгыять күрә бит инде ул компетентлымы, әйме? Белеме җитәме аның, тәҗрибәсе җитәме, мөмкинлекләре гамәлләрдә җитәме, әйме, аның? Менә шул әйберләрне күреп ала да тормыш, җәмгыять һәм аны ипләп кенә үз урынына дың-дың-дың төшерә. Ә түбән үзбәя кешене бетерә торган әйбер. Ул аны үстерми торган әйбер. Ул аңа һава бирми торган әйбер. Ул аңа сулыш бирми торган әйбер. Ул аны ал, мә, күмә торган әйбер. Дөресен генә әйткәндә, шул дәрәҗәдә, әгәр дә син үзбәяң синең, э, чыннан да начар икән, әйме, син бу тормышта үзең турында җәмгыятькә сөрен сала алмыйсың. Менә мин ул, мин бу тормышта бар, мин бу дөньяда бар, минем менә шундый мөмкинлекләрем бар, дип әйтә алмыйсың. Әгәр дә әле ул нормаль самооценкалы кеше дә болай дип әйтә алмаска мөмкин. Ул хотя бы теге әйтәләр бит әле, әгәр дә сине кешеләр күрүен теләсәң, син юк, һич тә юкта торып бас. Менә торып басырга булса да кирәк, әйме? Анда кая теге болай кулы болгап гүмим, мине күрегез түгел әле, торып бас, әгәр дә син, кеше минем турыда күрсен, белсен дип әйтәсең дә, син юк һич югында торып бас. Менә шуның кебек. Шуңа иң куркынычы бары түбән үзбәя, түбән үзбәя белән бигрәк көршер, көрәшергә кирәк. Хәтта менә әти-әниләр күрә лә икән баланың түбән үзбәя икәнен. Юк, әти-әниләр аңа үзбәя, әнисен түбән булырлык бернинди дә гамәл кылмасалар да, Бала табигате белән бик тыйнак булып туырга мөмкин. Тыйнак шундый, тыныч, тыйнак, оялчан, табигате шундый аның, әйме? Ә аны әти-әни күргән икән, ипләп кенә, улым яки кызым, сез аңа, улым, кызым, синең түбән икән бигрәк үз бәяң, алай ярамай, менә бит синең шул ягың бар, бу ягың бар, диеп төртеп күрсәтергә түгел аңа, Ә, җайлап кына, менә нәрсә дершләде! Эй, уңган да ин син, алтын инде, әйме, улым, синең кулың. Эй, алтын да инде син, минем кызым. Менә шулай. Синең үз бәяңне әйдә үстерим әле дип түгел. Әгәр дә сез әнә шуны ачыклап инде, ап-ачык итеп синең үз бәяңне үстерергә кирәк, син нык түбән үз бәяле дип әйтәсез икән, бала аны, гомумән, менә үзенә блок куя да кабул гына итми. Ә сезгә менә җайлап кына, берәр әйбер нишләп куйды ул, Эй, маладис та инде, эй, алтын да инде үзеңнең кулкайларың, кызым, улым, яки мин менә шулай эшли алмас идем, ярый сез бар алы, сез бар әле, менә шундый сүзләр белән нитергә, канатландырырга, үстерергә кирәк балаларны. Ә шул проблемалар белән психолог белән эшләргә кирәкме, әллә инде яшүсмер үзе генә дә чыга аламы бу проблемалардан? Әле ул бит менә беләсеңме, яшүсмергә әгәр дә психологка, коуч-психологка килә икән, әйме, менә аңа рәхмәт әйтергә кирәк. Чыга ала, әлбәттә, ләкин травмалар белән чыга. Менә без дә травмалар белән чыктык. Без бөтенебез дә, әйеме, травмалар белән чыктык. Яшүсмер вакыттан чыкмый калган беркем дә юк. Ләкин һәрберебез ниндидер бер травма белән чыга. Алан, без аны яшәй рәвешендә, яшәү рәвешендә проработка диләр бит инде, без аны яшәү рәвешендә үзебез өчен аңлап, үзебез өчен ачыклап, менә шушының өчен әйткән булган икән, менә моның өчен әйткән булган икән дип, без аны үзебез өчен аңлап, кемнәрнедер гафу итеп, кемнәрдернде онытып, кемнәрнедер вот давай до свидания, сау булыгыз диеп, әйеме, Без аларны җибәрә алабыз, ләкин ул безгә күпме тормышыбызны формалаштырганда, мөнәсәбәтләрне төзегәндә мишәй, комачаулый. Шуңа күрә, әгәр дә мөмкинлекләре бар икән, чөнки бөтен балалар да бит ул әти-әниләренә ачылып бөтен әйберне дә сөйләп бетермиләр. Шуңа әгәр дә әти-әниләрнең мөмкинлекләре бар икән, әйме балаларыгыз сезнең каршы түгел икән, җибәрегез! Менә елга бер булса да, әйме, или ярты елга берме, психологка барып кайтсын сезнең балаларыгыз. Просто сөйләшеп кайтсын, ачылып кайтсын, үзен борчыган сорауларны әйтеп кайтсын. Соңыннан сез ипләп кенә психолог белән үзегез дә киңәшеп ала аласыз. Менә мәсәлән, миңа яшүсмерләр йөри, яшүсмерләр миңа килгәннән соң әти-әниләре минем белән элемтәгә чыга. Мин әти-әниләргә баланың нәрсә сөйләгәнен сөйләмисең анда. Нәрсәләргә игътибар итергә генә әйтәм мин. Менә шундый-шундый моментларга игътибар итегез әле, зинһар өчен. Менә шул сөйләмегездә менә шул әйберләргә игътибар итегез әле. Аны бит инде баланың миңа шушыларны сөйләде, дип беркайчан да андый әйбер әйтергә ярамый. Әгәр дә әти-әниләр менә чыннан да сизәләр икән, менә күп вакыт әйме, әти-әниләр, Мөрәҗәгать итәләр кайчан уже эш бетте соң? Баланың уже самооценкасы формироваться ителгән, формалашкан әйме үз бәясе, бала инде дөресен генә әйткәндә җумылып беткән, бүлмәсеннән чыкмый, социализация, җәмгыятькә чыгу дигән әйбер юк, аралашу дигән әйбер юк, һәм әти-әниләр менә чаң суга башлыйлар, минем бала белән нәрсәдер не так. Ә нәрсәдер не так иде аның баласы белән, унөч яшь тә үк түгел, менә уналты яшьтә. Шуңа күрә мин әти-әниләргә балаларына барыбер игътибарны, вакытны табарга сорар идем. Сезнең дә практикагызда күпме шундый очраклар? Әйе, менә соңгы арада күбәя башладылар. Мин инде башта практикамны башлаганда, мин бары өлкән, олы кешеләр белән Чыгыш ясый дер, әй, аралаша дер им һәм эшли дер им. Хәзер менә яшүсмерләрнең саны чыннан да күбәя башлады. Һәм әйтергә кирәк, беләсеңме, Алия, нәрсәне дә игътибар итәм мин, бары теге сарафанное радио дигән әйбер бар бит инде, әйме? Менә бер яшүсмер килә, әйтә, менә мин бардым психологка, әйме? Икенчесе ипләп кенә тартыла. Менә шул әйбер нең чыннан да гадәти хәлгә керүенә сөенәм мин. Чөнки ул чыннан да кешегә ниндидер бер этабында ярдәм. Рәхәтләнеп бер ачылып сөйләште. Мин әйтмим, менә мин кайбер кешеләргә әйтәм дә, бер тапкыр килеп җитеп китү җитә психологка. Бер тапкыр киләсең, аңлыйсың, ниннән, нәрсәләр синең өчен кыйммәтле. Аңладың үзең өчен кыйммәтләрне, язып аласың икән, язып аласың, язып алмайсың икән, исеңдә калдырасың һәм ипләп кенә инде тагын тормышыңны, яшәвеңне дәвам итәсең. Әгәр дә инде кирәк икән, тагын повторно кабаттан киләсең иде. Ләкин менә соңгы арада өйгә яшүсмерләр күбәя башлады. Ул тормыш белән дә бәйледер, Алия, чөнки барыбер дә хәзер бит инде психологка йөрүне нормаль рәвештә кабул итә башладылар. Бу бигрәк тә татар, әйтергә кирәк, татар милләтенә яңа кереп бара әле, алаймы? Һәм шуның белән дә бәйледер, әйе, күбәяләр яшүсмерләр. Рәхмәт бик зур итеп бу әңгәмә өчен. Э, үзем дә яшь үсмер бала буларак миңа бик файдалы, кызыклы булды дип әйтә алам. Рәхмәт сезгә бик зур итеп. Әйе. Зур рәхмәт, Алия, үзеңә дә. Чыннан да, инде бу тапшыруны карагачтан да, әйме, э, безнең яшь үсмерләребез дә, шулай ук әти-әниләр дә үзләренә э, файдалы моментларны алырлар дип ышанасы килә.